Helo a chroeso i Hefyd, y podlediad am fywydau a phrofiadau dysgwyr Cymraeg gyda fi, Richard Nosworthy. Y mis yma, ein gwestai ni ydy Sara Peacock. Mae Sara yn byw yng Nghaerdydd ac mae hi'n gweithio i'r sianel teledu S4C. Yn y sgwrs, mae hi'n siarad am symud o Loegr i Gymru a sut mae dysgu'r iaith wedi bod yn rhan o'i gyrfa hi. Mae hi'n sôn hefyd am sut mae S4C yn helpu dysgwyr Cymraeg. Byddwch chi'n clywed ychydig bach o sŵn yn y cefndir yn astod ein sgwrs, ond gobeithio byddwch chi'n mwynhau'r penod. Wel, Sara, croeso i'r podlediad.
Diolch fawr, Richard. Edrych mlaen at gael sgwrs. A finne, a finne. Wel, ie, yeah, mae stori hynod ddiddorol gyda, gyda ti i rannu. Um, mae cymaint i siarad am, amdano fe. Um, ond, uh, you know, erbyn hyn, uh, rwy ti'n gweithio yn llwyddiannus i S4C uh, a defnyddio'r Gymroeg bob dydd. Ond uh, yn amlwg, gan bod ti ar y podlediad, rwy ti wedi dysgu'r Gymraeg i, i ddod yma. Sut dechreuodd y, y, y daith dysgu Cymraeg i ti? Oedd hwnna'n rhywbeth oedd wastad gyda ti fel, fel plentyn, fel person ifanc? Um, oedd y chwilfrydded yna, dwi'n meddwl, cos um, oedd, mae mam fi yn gyfreis a mae'n dod o uh, Aberdaugleddau ac yn yr amser hwn, tibod, pedwardegau, pumdegau, doedd dim unrhyw Gymraeg hyd y gwni yna, felly dyw hi ddim yn siarad Cymraeg o gwbl. Um, a fel plentyn, bob ha o'n i yna i ymweld am fy grandma, ac oedd pethau fel tea towel gyda geiriau Cymraeg arno, a o'n i'n dysgu Cymru bump, a oedd Grama yn defnyddio geiriau fel a chwi a cwtsh a phethau felly, ond doedd dim Cymraeg go iawn. O'n i'n, o'n i'n ymwybodol oedd y iaith yn bodoli, ond nid fel iaith byw, doedd dim Gymraeg o'n gwmpas i. Ie, yeah, mae'n rhyfedd, um, dydy? I, i fod yeah. yn, ddim yn fod yn ymwybodol, a, a fi o'r un peth pan o'n i ifanc, nes i cael fy magu yng, yng Nghymru, ond o'n i ddim rili really yn ymwybodol bod y, y Gymraeg yn rhywbeth oedd pobl yn defnyddio bob dydd. Ie, yeah, yn union. Um, so geis i fy magu yn Loegr, eis i brifysgol yn Loegr. Um, oedd mam wedyn yn byw yn Sigar rhwng y hen dŷ gwyn ac Arberth, ac o'n i'n ymweld â hi, ac oedd, pryd hynny of cwrs, oedd S4C yn bodoli, felly, tibod, o'n i'n chwilio am rhywbeth ar, ar Channel 4, a methu dod o hyd i fe, cys oedd S4C ymlaen ar, ar y pryd, felly, dyma'r tro cyntaf i fi glywed pobl yn siarad Cymraeg, ond hyd yn oed wedyn, o'n i'n byw yn Loegr, doedd yn ddim yn, yn, yn beth mawr yn fy mywyd, felly, nid tan o'n ni'n cwrdd â fy ngwraig. So, um, mae fy ngwraig yn dod o Bethesda, um, a nath ni cwrdd tua 20 mlynedd yn ôl. Um, a mae hi'n dod o deulu dwyieithog. Mae mam yn, um, yn, yn uh, Saesnes a mae dad yn Gymro Gymraeg. Pawb yn y teulu yn siarad Cymraeg. Ac o'n i'n chlywed hi ar y ffôn yn siarad â theulu A meddwl, mae hwn yn swnio'n gorgeous. Mae'n ma sŵn rhyfeddol, mae'n lyflu. A ffordd bod y teulu ma'n gallu cyfathrebu gyda'i gilydd trwy gyffrwng Gymraeg. So, mae hwn wedi sbardino y dyhead o ddysgu Cymraeg. Ond o'n i'n byw yn Lloegr ar y pryd. A ble, ble, oedd, ble oedd y ti'n byw yn Lloegr? A, a, rwy ti wedi symud o gwmpas fy wlad yn ystod dy fywyd hefyd? Do, so um, nes i ddechrau ym Rhydychen yn Sir y Dychen, a wedyn mi es i brifysgol yn Durham, yn y gogledd Loegr. Wedyn o'n i'n byw yn Devizes, Wiltshire, ac wedyn o'n i'n byw yn Gaerfaddon, uh, a dyma lle mi wnes i gwrdd â fy ngwraig. So beth oedd y sbardun felly i ti o ran dechrau dysgu go iawn?
Felly, o'n i'n byw yn Gaerfaddon, fel o'n i'n dweud, ac o'n i'n magu'n plant yna. Um, ond wedyn, o'n i'n tynnu at yr uh, cyfnod lle oedd um, ein mab ni yn gadael i fynd i brifysgol, ac oedd yn graig yn gweithio yn gadydd ar, um, ar y pryd, oedd hi'n mynd nôl ac ymlaen, ac o'n i'n jyst yn meddwl, wel, t'mo, os, os dwi'n yma ar fy mhen fy hun trwy'r wythnos, that's not going to be a lot of fun. Felly, nathon ni penderfynu symud i, i Gydydd, um, ar ôl i Oscar mynd i prifysgol. Um, so, o'n i'n meddwl, wel, dyma, dyma, dyma ni nawr, dyma'r cyfle, dyma'r um, rheswm i ddysgu, um, felly, a fi amdani. Um, ond, oedd flwyddyn gyda ni yn Loegr cyn symud, um, flwyddyn ola Oscar yn yr ysgol. Uh, felly es i ati i chwilio am beth i'n helpu a des i o hyd i Say Something in Welsh. A nes i ddysgu am flwyddyn gyda Say Something in Welsh ar fy fy hun uh, yn Loegr ac pan nathon ni symud yn y pen draw 2014, o'n i wedi cyrraedd y pwynt lle o'n i'n gallu cynnal sgwrs yn y Gymraeg, felly... Ffantastig.
Ie, t'mo, oedd yn, oedd yn, oedd yn beth wych i allu symud i gydydd a mynd syth ati i gwrdd â dysgwyr eraill. Um, Clonc yn y Cwtsh, nos Lun yn Chapter, os mae unrhyw un yna yn byw yn yr ardal, dyma grŵp hyfryd o bobl sy'n cwrdd bob wythnos a jyst cael amser hwyliog, cymdeithasol gyda'n gilydd trwy gyfrwng y Gymraeg. Yym, mae gennym ni... Dwi'n byw yn ardal Pontcannon yn Caerdydd a mae yna lot o bobl yma sy'n siarad Cymraeg, felly oedd cymdogion gyda ni fan hyn um, ac o'n i'n gwybod, oedden nhw'n gwybod fy mod i'n dysgu ac oedd yn uh, fodlon siarad Cymraeg gyda fi. Um, ffrindiau ni yn yr ardal, cwpl o ffrindiau arbennig sydd wedi newid switsio i Gymraeg um, yn syth oedd yn gwybod o'n i'n dysgu. Felly oedd hyn yn, yn help enfawr i fi yeah. i gael pobl yn fodlon fod yn amynyddga, tra fy mod i'n baglu trwy uh, brawddegau ac, ac yn y blaen. Ie, yeah, mae hynny mor bwysig yn dydy. Ond, tymod, mae'n, wrth gwrs, mae'n wych i gael cyfle i ymarfer y Gymraeg gyda dysgwyr eraill, gyda ffrindiau ac ati. Um, ond mae rhan fwyaf o bobl yn neud gwersi, ond dyw hynny ddim wedi bod yn rhan mawr o'r dysgu rwy ti wedi wneud. Na, um, dw i ddim yn amynyddga o gwbl, a um, do'n i ddim am cael y profiad, nid dysgu oedd y profiad o'n i isio, gallu siarad Cymraeg oedd y profiad o'n i isio. Felly, o'n i'n really, uh, o'n i'n impatient iawn. Um, a ar ôl wneud Say Something in Welsh, o'n i'n just taflu fy hun i fewn. Um, o'n i'n dysgu fy hun y gramadeg oddi ar llyfrau Gareth King. Um, o'n i'n darllen cyn gymaint â phosib, o'n i'n gwylio cyn gymaint â phosib, um, o'n i'n newid yr radio car i, i, i Radio Cymru, um, ac i ddechrau, tyfo, oedd yn just llif o, o seiniad o'n i ddim yn deall, ond i gael hynny yn y cefndir trwy'r amser yn gwneud gwahaniaeth, mae, mae wedi dod i fewn i'm, yn ymenydd. Felly, Mi es i i un cwrs, yym, y cwrs cynta Cymraeg nes i oedd ar ôl yy tua, t'bo', deunaw mis o o ddysgu ar 'nen fy hun, mi nes i gofrestru i cwrs penwythnos yym Prifysgol Caerdydd jyst ar ôl yy nos Galan ac dyma'r tro cynta' i fi cerdded i mewn i wers Cymraeg ac o'n i'n Tibod, o'n i'n ofnus iawn. Do'n i ddim yn gwybod be' i ddisgwyl. Yym, o'n i'n pryderu dros neud ffŵl o fy hun, fel ni gyd yn. Yym, so mi es i gwrs uwch yna ac oedd yn, oedd yn wych. Um, ond do'n i ddim really wedi wneud lot o pethau sgwennu a ddarllen uh, ffurfiol fel yna. Um, yeah. Ond, dim oedd yn brofiad pwysig iawn a, a phrofiad Yym, tibod, lyfli. O- Oedd yn... O'n i'n miw- mwynhau dros ben, oedd y pobl yn hyfryd. Ie. Felly, yym, ie. So, ie, d- yym, y, y peth nesa nes i, yym, ar ôl cwpl o, o wersi un ar un gyda tiwtor, yym, yn y hydra, ar ôl ddwy flynedd o ddysgu, mi es i, mi nes i ddechrau ar cwrs gloywi, lle o'n i'n gallu dysgu'r gramadeg go iawn, really. Ie, na ni.
A unwaith ti'n di wneud gloywi, wel, Ti yna? Ti... O, gobeithio.
Ti di llwyddo dysgu Cymraeg, really. Mae'n swnio fel bod ti wedi dysgu Cymraeg yn rhoi gloi. Uh, pa mor hir oedd hi rhwng dechrau Say Something Welsh a wedyn cwblhau y cwrs gloi fi?
Ie, yeah, oedd yn sydyn iawn, mae rhaid i mi ddweud. Um, so, Y dwy flynedd ar ôl fy dechrau gyda Say Something in Welsh, nes i ddechrau cwrs gloywi, a hyn yn gwrs un flwyddyn. Felly, tair mlynedd ar ôl dechrau, o'n i wedi cwblhau'r cwrs yma, ac o'n i wedi cofrestru i wneud uh, MA yn uh, Ysgol y Gymraeg ym Mhrifysgol Caerdydd. Waw. So mae, mae hynny yn, yn ffantastig, really. Tair, tair blynedd i, i fynd o broedd dim byd i fod yn rhugl iawn. Beth yw um, dy gyfrinach bydd y roi'n gofyn? Wyt ti'n person ieithoedd yn naturiol, ti'n meddwl? Dwi'n meddwl fy mod i. Um, dwi... O'n i wedi dysgu Ffrangeg yn yr ysgol i lefel eitha, eitha uchel. O'n i'n gallu siarad Ffrangeg eitha, eitha rhugl. Yym, a hefyd nes i astudio cerddoriaeth a dwi wedi astudio i ganu, yym, felly dwi eitha dda am ail-ddeud seiniau dwi'n clywed, os mae hynny'n gwneud synnwyr. Mi alla i wneud acennau eitha dda. Yym, a d- o'n i O'n i a arfer gweithio fel olygydd yn Saesneg, felly mae genna i dealltwriaeth wedd- weddol dda am gramadeg a sut mae gramadeg yn gweithio. Ie. A mae hwn yn shortcut, tydi? I, i... Mae hwn yn, yn neud pethau'n haws, yym, pan ti'n... Ti ddim yn... yy dwi ddim ofni berfa a t'bo' ei- yym enwau ac ans- ansoddeiriau a phethe felly so siŵr o fod ma' hynny'n helpu ond rili y cyfr- cyfrinach swn i'n deud ydi gneud cymaint â phosib a neud e bob dydd. Ie, so jyst sgyrsiau, yym gwrando, popeth rili? Ie, popeth.
T'bo' a dwi you know O, ok, falle mae rhaid i fi ddeud hynny cos dwi'n gweithio i Ysbryd y Rec, ond... Plug rhaid... Ie, gwylio Ysbryd y Rec oedd yn helpu fi ddysgu a doedd sdim ots os o'n i'n me- o'n i'n gallu deall bob gair, yym, ond i glywed y seiniau, i weld y geiriau, i glywed sut mae pobl yn mynegi'n hunan yn y Gymraeg, yym, yn naturiol, yy, A os, yn enwedig os ti'n byw yn ardal lle does dim lot o Gymraeg o'ch cwmpas chi, uh, tyfo, yng, yma yng Nghadydd, dwi'n ardal, dwi'n byw yn ardal eitha Gymraeg, Gymraeg, ond hyd yn oed wedyn ti'n mynd i mewn i dre a mae hwn yn, yn diflannu wedyn, ti'n mewn argylch eitha Saesneg. Yy, felly, i glywed yr iaith yn naturiol, a glywed sut mae pobl yn defnyddio hi, pethau fel Esbonrec, Radio Cymru, yn bwysig dros ben. Ydy, ydy.
Um, dwi'n uh, cytuno yn llwyr, a just, ie, yeah, unrhyw ffordd i, i gweld, um, gweld neu clywed y iaith yn bwysig. Um, ni wedi siarad am y, y, y, y daith dysgu o, o, o wneud cwrs glwywi, Bydde rhai pobl yn dweud, wel, dyna ni, dwi wedi gorffen fel petai, ond dwi ti ddim wedi stopio fanna. Nes ti gario ymlaen mewn ffordd i ddatblygu, uh, i, i, i datblygu diddordeb, uh, dealltwriaeth o'r Gymraeg, defnydd o'r Gymraeg yn, yn dy yrfa. So, be digwyddodd nesaf felly ar ôl symud i i Gymru, symud i Gyrdydd a, a, a cwblhau'r gwrs, cwrs gloywi. Oedd, oedd, ti, yeah. oedd ti mynd ymlaen wedyn i astudio mwy? Do, wel, o'n i'n ymwybodol o'n i am newid gyrf a fi. Um, ac o'n i'n meddwl, wel, dim byw yn Gymru nawr. A, a be oedd ti'n neud, be oedd ti'n neud cyn hynny felly? Sorry, ni heb sôn am hwnna. Ie, yeah, o'n i'n olygydd. O'n i'n olygydd academaidd uh, a addysgiadol. Yym llawrydd, felly o'n i'n gweithio i lot o gweisg gwahanol. Yy, ond oedd amser i newid am lot o rhesyma. Ac o'n i'n ymwybodol bod yn Nghymru yym ma' sgiliau iaith Cymraeg yn yn ddefnyddiol iawn pan chwilio am swyddi. Yym O'n i'n hefyd ymwybodol ni fydda modd i fi ddefnyddio Gymraeg fel olygydd, because ma hyn yn, yy, oherwydd hyn yn angen, yn golygu angen sgiliau ewch iawn. Yym, felly do'n i ddim cweit yn siwr be o'n i am i wneud, a dyma pam ies i i wneud y cwrs ema yn Astudiaethau Cymraeg a Ll- a Cheltaidd, ac oherwydd oedd hynny yn, yy, oedd lot o brofiadau gwaith ymarferol fel rhan o'r cwrs ac o'n i'n meddwl wel bydda hynny'n helpu fi penderfynu be dwi am i wneud yym sy'n wahanol a wnes i ystyr- wnes i canolbwyntio ar cynllunio ieithyddol a pholisi iaith, dyma oedd prif yym prif pwnc astudiaeth fi. A be- beth yn union i bobl sy'n gwrando sydd ddim yn gyfarwydd, yy dwi ddim yn gyfarwydd iawn, beth beth yn union yy yw cynllunio iaith? Pa fath o bethe 'dyn ni'n sôn amdanyn nhw fan'na? Yy, ocê, so cynllunio iaith, ieithyddol, yw, yym, ma' 'na lot o pethe fel siaradwyr Saesneg ni'n cymryd fel caniataol. Felly, ni'n gwbo os ni'n mynd allan, os ni am fynd i doctor, ni'n gallu neud e trwy gyfrwng y Saesneg. Os ni am gwylio teledu, neu beth bynnag, popeth ni'n gall- ni isio'i neud, ni'n gallu neud e'n Saesneg. A ma' hynny yn digwydd. Dyw hynny ddim wedi digwydd yn naturiol. Mae hynny wedi digwydd oherwydd pwerau economaidd, pwerau gwleidyddol, lot o bethau sydd wedi cael ei wneud yng Nghymru i gwthio'r iaith Gymraeg i lawr, yn hanesyddol. Yeah. Uh, a be mae cynllunio ieithyddol yn ei wneud ydy edrych ar y rheini a dweud, Oes 'na pethe debyg ni'n gallu ei wneud yn Gym-, i, i hyrwyddo'r Gymraeg, i helpu y Gymraeg fod yn iaith fyw? Felly, o hwn i gyd, dyma lle ni'n cael, er enghraifft, y mentrau iaith yn lleol yn, yn bob ardal o Gymru, yn cynnal pethe drwy Gyfrwng Gymraeg i roi cyfleoedd i bobl i ddefnyddio'r iaith yn cymdeithasol. Ni'n cael y mudiad meithrin, er enghraifft, sy'n gwneud gwaith gwych i helpu rhieni trosglwyddo'r iaith i'r plant, i cael plant o deuluoedd Saesneg cael eu trochi yn y Gymraeg a mynd ymlaen i ysgolion Cymraeg ac yn y blaen. Mae yna lot o bethau sy'n mynd ymlaen yng Nghymru yn bwrpasol i helpu'r iaith i ffynnu. Yym. A dyma, dyma cynllunio ieithyddol rili. Be ydy y pethau ni'n gallu ei wneud, ni'n gallu rhoi mewn lle sy'n rhoi cyfleoedd i'r Gymraeg sydd wedi cael eu tynnu oddi ar yr iaith yn hanesyddol. O, diddorol iawn.
Felly, oedd hwnna felly wedi ysbrydoli ti o ran y cam nesa, achos es di ymlaen wedyn i weithio yn, yn y maes yna gyda'r mentrau iaith? Do.
Felly, ar ôl i fi gwblhau'r MA, oedd rhaid i fi chwilio am swydd. Yym, ac o'n i'n ailddechrau o'r ddechrau, rili. A oedd 'na swydd gyda tîm newydd o bobl yym wedi ymbedo yn y mentrau iaith dros y wlad, yy, oedd yn gweithio gyda busnesau bach annibynnol i helpu nhw ddefnyddio mwy o Gymraeg yn eu swydd- yn eu yn eu gweithrediadau. Yym. Yn y yn y yn y sector cyhoeddus mae gennym ni y Safonau a'r Gymraeg, does, sy'n sy'n deud wrth bobl mae rhaid i chi sicrhau bod arwyddion yn ddwyieithog, er enghraifft. Yym, os dim byd fel yna yym sy'n sy'n gweithio gyda busnesau annibynnol, felly dyma'r bwriad oedd i ni fynd allan a siarad â busnesau bach a deud, well look, Tibod, you could use some Welsh and it would be a, an asset to your business and I can help you do that. So nes i hynny am spel. Yeah.
Ac wedyn, mi es i mewn i weithio yn y gwasanaeth iechyd. O'n i'n gweithio fel swyddog o Gymraeg a hefyd um, hynny ar y cyd gyda gweithio mewn um, amrywiaeth a chymwysiant. Um, felly o'n i'n trin y Gymraeg fel angen yy amrywiaeth rili mewn sefydliad, bod mae'n y pwysigrwydd y Gymraeg i gleifion, y pwysigrwydd y Gymraeg i bobl sy'n gweithio yn y maes. Yeah. Felly oedd hyn yn, um, yn brofiad uh, gwerthfawr iawn iawn. Ie, yeah, ie. Yeah.
So, um, yn, y, yn y ddwy swydd yna felly, oedd e'n rhywbeth i godi uh, defnydd darpariaeth o'r Gymraeg Oh. Just, just yn gloi, achos mae hwn yn bwnc enfawr. Beth, be, beth, ar ôl y profiadau yna, sut, sut wyt ti'n teimlo o ran, tymod, beth yw'r heriau, a beth, sut gallen ni wneud y Gymroeg yn mwy o, yn rhan o'n bywydau bob dydd, fel bod pobl yn cael y, yr opsiwn, cael y, y dewis uh, i ddefnyddio'r Gymroeg a cael y cyfleoedd yna? Ie, yeah, um, un peth dwi'n meddwl, Os ti'n siarad ag unrhyw un sy'n gweithio yn y sector cyhoeddus a lle mae safonau yn gweithio a gofyn iddyn nhw be ydy her mwya iddyn nhw darparu y gwasanaeth yna, mi fydden nhw'n deud recriwtio. Mae mor, mor anodd i ddod o hyd o ddigon o bobl sy'n medru Cymraeg sy'n i wneud y swyddi sydd angen. Mae lot o waith ar y gweill i trio codi sgiliau pobl sy'n falle ar chydig o Gymraeg yn barod neu yym t'bo' roi cyfleon i bobl i ddysgu Cymraeg. O ran o hwn dwi'n meddwl ydy bod yna pobl yma falle sydd â ag ychydig o Gymraeg ond sy'n ofni y y deud hynny yy oherwydd hyder. Felly codi hyder i bobl sy'n medru ychydig o Gymraeg yn barod yn hollbwysig. A hefyd y cysyniad yma o be ydy ddigon dda. Yy lot o bobl yn deud, wel, methu wneud hynny drwy gyfrwng Gymraeg. Nid o, nid yw Gymraeg fi ddim ddigon dda. Yym, ond cwestiwn fi ydy, wel, beth yw ddigon dda yn y sefyllfa hon? Mm. Um, tyfo, dwi ddim ddigon dda yn y Gymraeg i fod olygydd, yn olygydd. Dwi'n gwybod hynny. Ni, tyfo, dwi'n gwybod be di'r safon yna a Dw i ddim yna. Ond, dw i'n ddigon na i wneud y swydd dw i'n ei wneud yn nawr, trwy gyfrwng y Gymraeg. Wyth mlynedd yn ôl, pan es i i i wneud y swydd cyntaf trwy gyfrwng y Gymraeg yna gyda Mentrau Iaith, doedd sgiliau iaith fi ddim cystal, yy, ddim fel maen nhw nawr, ond ar y pryd, oedden nhw'n ddigon dda i wneud y swydd o'n i am ei wneud. Os ti am fod rhywun sydd yn eistedd ar desg derbynfa, wel be ydy, be ydy ddigon dda yn y sefyllfa hon? Mae'n hollol wahanol eto. Felly, dw i'n meddwl, y mwy ni'n gallu wneud i, i uh, cefnogi bobl i ddefnyddio y Gymraeg sy'n gynnyn nhw a um, i codi'r hyder i ddefnyddio. A dw i'n gwybod, ers wyth mlynedd, ers i fi ddechrau gweithio trwy gyfrwng Gymraeg, mae Nghymraeg i, mae fy Nghymraeg i wedi gwella cymaint. Mae wedi dod yn ei blaen, mae wedi trawsnewid yn gwbl gyfan gwbl. Felly, os ti'n dechrau yn neud a, bydd yn gwella. A, a dyna peth hefyd yndyw e, mae ma, ma swyddi yn gyfle gwych i wella'r iaith uh, hefyd. A mae yna spectrum yn dwys, achos mae hwn yn rhywbeth dwi'n ymwybodol ohono fe yn y gorffennol. Oedd na tueddiad i ddweud pobl sy'n siarad Cymraeg, pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, uh, o ran yeah. recrwtio. Ond y dweud y gwir, Ie, yeah, fel ti'n dweud, mae'n ma dibynnu beth yw'r lefel sy'n addas ar gyfer y swydd yna. Felly, uh, felly mae yna rôl pwysig fan hyn i, i gyflogwyr yn does, i bobl sy'n recrwtio i feddwl am hynny. Yn bendant, yn bendant. A hefyd, um, you know, pobl sy'n defnyddio gwasanaethau yma, dwi'n cofio un waith, pan o'n i'n gweithio gyda busnesau, dwi'n cofio un caffi, A mae y pechnogwr yn deud, oedd rhywun gynno fe wedi dod o deulu Gymraeg, wedi'n siarad Cymraeg, a mae cwsmer wedi rhoi ffrae arni am rhywbeth fel cam dreiglo, dwi ddim yn cofio be yn union, a wedi ypseto hi cyn gymaint oedd hi wedi deud, dwi ddim yn mynd i siarad Cymraeg yn y gwaith bellach. O na.
Felly, Ie, mae yn hawl, mae gen i hawl i ddefnyddio'r Cymraeg gyda ein gwasanaethau, a mae'n bwysig iawn i'n bod ni'n hawlio y hawl 'ma. A ie, os, os, os chi ddim yn cael y gwasanaeth sydd angen, mae'n rhaid codi gyda Comisiwn y, y, Comisiynydd y, y, y Gymraeg. Mae hynny'n bwysig i'n bod ni'n amddiffyn y hawl yna. Ond ar un pryd, mae'n rhaid cofio bod y pobl sy'n wneud e, pobl sy'n actually yn wneud y gwaith, lot o amser maen nhw'n trio yn gora, eu gorau mm. glas yeah. i ddarparu y gwasanaeth yma. A, a dyw e ddim oherwydd gwrth Gymreigdod lot o amser, dyw hynny ddim yn digwydd. Mae'n just pwysau arian, pwysau um, pwysau oriau ac yn y blaen. Ie, so ni angen bod yn garedig o ran defnyddio'r gwasanaethau er mwyn helpu pobl i helpu pobl eraill, yn does? Yna fe. I greu y perthnasau yna. Um, felly, um, mae'n ddiddorol bod ti'n sôn am um, yeah, uh, pobl yn mynd am swyddi ac ati, achos uh, mae ma hynny yn mynd yn ei at y swydd sy'n gen ti nawr. Uh, sut nes ti uh, gael hwnna a just dweud ychydig bach am y gwaith rwy ti'n neud gyda S4C? Uh, dyma, dyma esiampl gwych i chi. Pan o'n i'n chwilio am swyddi, 8 mlynedd yn ôl, ar ôl gadael y prifysgol, nath ffrind fi ddeud, o be am Esbydrec, beth am edrych ar am Esbydrec? A nes i ddeud, o oh, na, na, na, Cymraeg fi ddim ddigon dda i withio Esbydrec. Um, ond wedyn, tua cwpl o flynyddoedd yn ôl, dath ffrind, well, actually, Aran Jones, o Say Something in Welsh, shout out i Aran, Daeth e ata i a ddeud, Dwi newydd weld y swydd hon a dwi'n meddwl bod e'n berffaith i ti. Uh, a fo'n i fel, o, oh, ddim yn siŵr, esbrec, ffwf, sgiliau Cymraeg fi ddim ddigon dda. Na, na, cael look an, on, um, ati. Ac um, oedden nhw'n chwilio i rywun sydd wedi cael y profiad o ddysgu Cymraeg fel y dolyn, oherwydd roedd y sianel yn awyddus iawn i wneud mwy i i fatha cofleidio pobl sy'n dysgu Cymraeg, i helpu a chefnogi pobl sy'n dysgu Cymraeg a siaradwyr newydd. Yy, felly mi es i am y swydd ac of course oedd genna i y profiad o strategaethu a yym cynllunio ieithyddol ac yn y blaen hefyd. Oedd y sgiliau gwaith genna i, yym, o safon iaith i o'n i'n poeni amdani. Yym, felly, Ie, ges i y swydd 'ma. Felly, es i mewn i Esbydrec fel Arweinydd Strategaeth y Gymraeg, a nes i creu Strategaeth y Gymraeg i'r Sianel, a dyma beth dwi'n gweithredu nawr. A mae'n wych, dwi'n edrych ar be ni'n darparu i ddysgwyr. Yym, ma', mae yn newid yn, yn, yn, ma' popeth yn y, y byd teledu, ma' 'na lot yn fwy ara na be chi'n ddisgwyl. Ti'n medd-... O'n i wastad wedi meddwl, o, t'bo', os ma' rywun yn cael syniad o rywbeth, chwe mis dwetha, bydd hynny yn digwydd. Ond dyw e ddim fel 'na. Ma' 'na lot o waith ymchwil, ma' 'na lot o waith paratoi, ma' 'na lot o waith cydweithio gyda phartneriaid eraill. Yym, ond be ni... Yn y bôn, be 'di strategaeth ni'n neud yw edrych ar sut ma' gall y sianel s- yy cefnogi'r ymgyrch Cymraeg 2050, sef yr ymgyrch i gael mwy o bobl i siarad Cymraeg a mwy o bobl i siarad Cymraeg bob dydd. Um, a dwi yn edrych ar be ni'n gallu wneud i helpu ddysgwyr, felly uh, dwi wedi creu wefan, um, dyma fi roi plug, s4c.cymru blaen slaes learn Welsh. neu esbonrec dot cymru blaenllaeth dysgu Cymraeg, a ma' 'na lot o wybodaeth yna jyst i helpu bobl cael mynediad at y sianel, 'c'os weithie yym profiad fi oedd o'n i'n troi o'n i'n edrych ar clic neu rywbeth oedd 'na llwyth o raglenni yna ond do'n i ddim yn gwbod pwy oedd y bobl yma. Do'n i ddim yn gwybod be oedd pwnc y y y rhaglen, oedd e'n adloniant neu oedd e'n ffeithiol neu oedd yn drama, felly ma' 'na lot o bethe yna i jyst helpu pobl dod i adnabod be sy'n gynnon ni ar S4C a be ni'n gallu cynnig, sut i defnyddio isdeitlau i helpu ddysgu, yym dwi'n creu cylchlythyr bob mis, lle mae e-bost yn dod atoch chi gydag awgrymiadau i pethau i wylio. Dwi'n gweithio gyda'n tîm sy'n creu sianeli cyfryngau cymdeithasol. Mae gennym ni sianel Instagram newydd, sianel TikTok newydd, S4C Dysgu Cymraeg. So, ni'n gweithio ar gwella fideos bach. rhoi yna lle chi'n gallu mynd a jyst cael rhywbeth tri munud i wylio tra bod tegell yn berwi neu rhywbeth fel yna. Um, a mae hwn yn, yn neud y haws i gael pethau bach bob dydd, tydi? Ie. Yeah. So mae'n wych i glywed hynny. Um, byddai'n rhoi uh, linciau i'r uh, adnoddau yna i gyd yn uh, nodiadau'r sioe yma. So os ydych chi'n gwrando a eisiau ffeindio mas mwy, just, um, Ewch i i'r ap podlediad a wedyn dylech chi weld y linciau yna. Wrth gwrs mae mae mae rôl S4C o ran dysgu Cymraeg mor bwysig ond eto mae'r byd teledu wedi newid cymaint. Nawr os dwi'n meddwl yn ôl i pan o'n i'n dechrau dysgu Cymraeg oedd pobl yn dweud o oh, ie yeah, jyst gwyliwch S4C ond wrth gwrs erbyn hyn ni'n byw mewn byd lle mae'n lot mwy o opsiynau yn does? Nes di sôn am Say Something in Welsh, mae Duolingo gyda ni, sy'n wych i ddysgwyr, ond um, rhaid bod e'n creu her a cyfleoedd i S4C. Ie, yeah, ti'n hollol iawn. Um, so dyma'r byd o'n blaen ni ydy, y byd um, aml platform ma, a mae Esbydrec ar hyn o bryd yng nghanol um, trawsnewidiad i fod yn, yn... Dyn ni ddim yn dalledo'r teledu bellach, er bod hyn yn yn rhan mwy â'n gwaith ni, ond ni'n symud tuag at fod yn darlledwr aml-blatfform, felly um, mae lot o bethau nawr yn mynd ar YouTube, cos dyma, dyma lle mae pobl yn mynd i wylio pethau, dyn nhw, mynd, dyn nhw ddim yn mynd at y teledu bellach. So mae gennym ni ein, um, ein uh, uh, player click, um, sy'n wych i ni, oherwydd ni, yna ni'n gallu darparu is-deitlau trwy gyfrwng Saesneg a Gymraeg, Ar iPlayer, mae lot o bobl yn gwylio ar iPlayer, ond dim ond y Saesneg sydd yn bosibl ar iPlayer. Dyma pam creuwyd y clic, i, er mwyn i ni gael ddwy ffrwd is-deitlau yna. Ie. Yym, om, a mae lot o waith ar y gweill i jyst i edrych be ydy patrymau gwyliau pobl, a sut dyn ni'n gallu darparu y pethau maen nhw am eu gweld, am eu gwylio, ar y platfform mae am ei gwylio arni, yym, a ma' hynny yn cynnwys YouTube a Instagram a TikTok a beth bynnag arall bydd yn dod at ni cyn bo hir. Yeah. Um, a dyw hynny ddim yn, gol, dyw hynny ddim yn golygu na dyw'r teledu yn, pwys, yn, yn bwysig bellach, um, ond mae rhaid i ni symud, mae rhaid i ni newid gyda'r amseroedd. Ond hefyd, y her yna i yw bod yr Gymraeg yn iaith mwy, mor fach yn y byd hon. Yy mae Saesneg mor, mor gryf yna. A mae'n mae, mae fwy a fwy anodd i bobl ein ffindo ni. So dyma'r her ydy sut mae pobl gallu dod o hyd i ni ar y platfform yma. Ond mae, mae, mae darn o waith sy'n cael ei wneud, mae pawb yn, yn meddwl amdano fe a gweithio arni, ond dyma'r um, dyma cyfeiriad ar hyn o bryd. Ie, yeah. a ro'n i'n siarad pan ro'n i'n trefnu'r podlediad yma, oedd y ti'n sôn ychydig am sut i greu cynnwys rhaglenni neu beth bynnag sy'n apelio at ddysgwyr. Roi bod e'n her i benderfynu ydyn ni'n creu rhaglenni i ddysgwyr neu ydyn ni'n mynd i helpu dysgwyr i fwynhau y rhaglenni neu y, y cynnwys dyn ni'n creu i bobl yn gyffredinol. Ie, yeah, a mae'n dyma'r big... dyma'n cwestiwn mawr ni'n ni trafod ar hyn o bryd, dweud y gwir. Um, dwi'n cofio pan o'n i'n ddechrau, oedd na raglen o'r enw Hwb, os mae unrhyw un yn cofio Hwb, oedd yn wych, nes i fwynhau. A'r y fideos, uh, mae yna darna o hwn ar gael o hyd ar ein ar ein yym sianel YouTube a ma' rhein yn neud mor mor dda i ni ma' lot o bobl yn gwylio nhw o hyd t'bod deng mlynedd yn ddiweddar. Hmm. Felly ma' 'na lle dwi'n meddwl i rywbeth penodol am ddysgwyr. Ie. Ond ma' raid cofio bod mae gennon ni un sianel Mae gennym ni un set o platfformau a mae rhaid i ni ddarparu pethau i bawb yng Nghymru. Felly, mae rhaid i ni feddwl am pobl yn eu chwedegau sy sy eisiau gwylio pethau fel Dechrau Canu, Dechrau Canmol. A tibod, dyma cynulleidfa pwysig iawn i'r sianel, achos dyma dyma pobl sydd wedi ymgyrchu drosti yn y lle cyntaf. Yeah. Maen nhw mor, mor bwysig. Mae rhaid i ni feddwl am y pobl yn so, deunaw sy'n eisiau rhywbeth cheeky a, a ddoniol a mae lot o, o ystyriaethau o gynulleidfaoedd gwahanol ac hefyd bo, mae dysgwyr yn ffitio mewn i bob cynulleidfa yna. Mm. Felly mae yna pobl yn y chwedegau sy'n dysgu Cymraeg, mae yna pobl sy'n deunaw sy'n dysgu Cymraeg. Felly, ni angen y ddau, 'swn i'n dweud. I gael rhywbeth penodol i i i ddysgwyr yym yn yn yn beth ni'n anelu at wneud, dwi'n meddwl, ni'n trafod ar hyn o bryd be ydy siap y peth ni isio'i wneud yna, i s- i'r slot yna. Ond hefyd, mae popeth ar Esbyrrec yn addas i ddysgwyr, 'swn i'n dweud. Ie, efallai bydd angen isdeitlau arnoch chi. Tybio, os dw i'n gwylio ffermio, weithiau mae angen arna i switsio ar is-date landline, cos dw i ddim yn gyfarwydd â'r acen. Yym, ond, y dau, tybio, just, it's not an either or, dyn ni'n dweud. Ie, yeah, ie, yeah, dwi'n cytuno. Dwi'n uh, dwi cofio siarad gyda rhywun yn Lloegr um, rhoi blynydde yn ôl, oedd yn gwylio S4 Rec ar teledu Llwyren, ar satellite TV. Um, achos bod e'n hoffi raglenni am y cefn gwlad cymaint. Oedd yn yeah. person, dim, ddim, yn Gymro, uh, ddim yn Gymro, ddim yn dysgu Cymroeg o gwbl, ond just yn really hoffi raglenni. Um, yeah. So, ti'n modd, os mae cynnwys da fanna, mae'n ma gallu yeah. cael apel uh, eang iawn, um, yeah. a mae'n ffyrdd i dod dros y, uh, dros y, y, y, y, y a unrhyw problemau neu heriau ieithyddol, yn does? Yn, yn bendant. Y pethe yy cefn gwlad mor boblogaidd dros y wla, dros y, yr, um, un, yr Deyrnas Unedig. Um, Cos dwi'n meddwl, dos neb really, dos neb arall yn trin y pwnc yn yr un modd â ni yng Nghymru. Um, ni'n gwneud rhaglenni, ni'n gwneud cynnwys sydd yn penodol i Gymru. Mae, mae'n, na, mae naill ai yn special i Gymru, neu mae'n edrych ar y byd trwy lens Cymreig, mm. lens Cymraeg. A mae hwn yn safbwynt unigryw ac does neb arall yn wneud hynny. Felly os... Pe, uh, un peth o'n i'n meddwl pan o'n i'n ddechrau ydy dwi'n gallu dysgu lot mwy amdan y wlad lle dwi'n byw os dwi'n gwylio pethau trwy gyfrwng Gymraeg oherwydd ni'n trin y pethau, does neb arall yn ei drin. Yeah. Um, so mae bo, y stwff uh, ffermio cefn gwlad yn, yn, yn esiampl gwych o hwn. A mae ni'n cael pobl yn ni'n gwylio, um, pan mae sioe frenhinol yn dod draw, ni'n cael gwylwyr o bob ban o'r byd. Mae ma, bo, pobl dros, dros y byd yn ni'n gwylio, oherwydd ni, does neb arall yn ei ddangos. Yeah. Mae yna yn bendant rhywbeth uh, arbennig am raglen ES Pedrec a tmod, um, yeah, dwi wedi mwynhau gwylio cyw llawer gyda fy, fy merch i pan oedd hi'n iau, dwi'n hoffi am dro, wedi uh, raglenni cerddoriaeth yn enwedig pan ni'n iau, so ie, yeah, gallwn ni siarad llawer am hynny, ond dwi'n amlbodol o'r amser a dwi'n gwybod bod ti angen mynd cyn bo hir. so, just cyn i ni uh, fynd, beth am just adlywyrchu ychydig, you know, ro'n ni'n siarad reit ar dechrau'r sgwrs bod yeah, S4C wedi bod yn rhan o'r ysbrydoliaeth a um, you know, codi ymwybyddiaeth o'r iaith Gymraeg. Sut, sut mae'n teimlo nawr bod ti wedi mynd o fanna i, i gweithio i'r sianel? Ie, yeah, ti'n fo, fi'n methu, fi methu credu y ffaith fy mod ti'n gweithio yna, dweud gwir. Um, a mae yna elephant yma, mae'n elephant yn y stafell yma. Mae wedi bod yn yn gyfnod heriol yn ddiweddar yym ond mae rhaid i fi ddeud mae yna criw o bobl mor yym angerddol dros yr iaith, dros yym ein gwasanaeth cenedlaethol ni. Mae pobl hyfryd i weithio gyda nhw. Mae wedi bod mor garedig i'r person sy'n gofyn cwestiynau tŷp, cos dwi ddim wedi cael fy magu yn y Gymraeg. Yym A mae'n fraint, mae'n fraint enfawr i weithio gyda nhw. Felly, os chi yn dysgu Cymraeg a chi'n chwilio am swydd a mae rhywbeth yn codi gyda'r S4C, cer amdani, cys um, bo, mwy o bobl ni'n gallu cael sydd yn dod â phrofiadau gwahanol, sy'n dod o cefnderoedd a safbwyntiau gwahanol i ni, y, bo,

Tymod, ffrindiau, ydy, sut, sut mae'n teimlo o ran y gwahaniaeth mae wedi wneud i'r bywyd teulu, i'r bywyd cymdeithasol oh. ac ati?
Dwi'n gwybod bod lot o bobl yn dweud hynny, ond mae Gymraeg wedi newid mywyd yn llwyr. Dwi'n Dwi... mae'n neud i fi deimlo fy mod i'n greiddio yng Nghymru. Mae wedi neud i fi deimlo fy mod i'n perthyn i Gymru. Yym i- fi'n methu dod o hyd i geiriau i esbonio sut dwi'n teimlo am yr iaith 'ma. Dwi'n caru'r iaith 'ma. Yym dwi'n... dwi'n caru y ffaith fy mod i'n gallu fy me- mynegi fy hun yy yn Gymraeg. Yym, i allu darll- darllen llyfrau Cymraeg a chael y etifeddiaeth llenyddol, etifeddiaeth hanesyddol, yym, sy'n rhan ohona i. T'bo', m- ma' Cymraeg nawr yn rhan o pwy ydw i, a ma' hwn yn neud i fi teimlo mor, mor falch. Wel, dyn ni'n falch iawn o popeth rwy ti wedi wneud i'r iaith, Sara, a pob lwc gyda beth bynnag sy'n dod nesa, a diolch yn fawr am, am siarad gyda ni ar y podlediad. O, diolch, Richard, mae wedi bod yn fraint a phlesur, so diolch yn iawn i ti.
Wel, diolch i Sara am siarad gyda fi. Os dych chi wedi mwynhau'r penod yma, tanysgrifiwch ar eich hoff app er mwyn clywed y penod nesaf. A beth am ddilyn podlediad hefyd ar Mastodon? Mae link yn y disgrifiad. Hoffwn ni glywed eich sylwadau chi. Tan y tro nesaf, hwyl fawr